o nduka ĩno ya koro etagwo Jacinta ĩĩ Jacinta ĩĩ nĩ mũgĩ mũno Mũno. kä mathomo nĩ mũgĩ ĩĩ ona tå mathabu tå ngä hä ngä ca ndä kä må ikagä ria ndio rä u Jacinta nä erĩtwo atĩrĩrĩ Mm. nĩ wega ageke interview ya gwa thirikari tondũ thirikari nĩ ĩrandĩkana Ĩĩ. no mũthenya ũyũ interview ĩrekagwo ĩ Yeah. mũmwandĩki ndanoka Ndandokire Koguo- wĩra. ndangĩokire wĩra Jacinta arĩ wĩra no endaga eciragia mũmwandĩki nĩ egũka akĩhoe rũtha mhm. ageke interview rĩu niĩ ndagera ho ngĩmwĩra Jacinta ndũhinge nduka ĩ ũthiĩ kũrĩa gwa thirikari na nĩ kũrĩa kwa interview ĩ na wĩ mũgĩ we wahota kuoywo mm. no tondũ nĩ ahete mũmwandĩki gĩtĩo mũno na akamwĩtigĩra mhm. ndahingire nduka na koguo nĩ orirwo nĩ interview

kĩarĩki kĩmwe-rĩ Ĩ, gĩatukĩrĩirie ndutura karimũ ah, hau Nĩma. nawe nĩ kũhĩa ũhoro Yeah. Ĩĩ, rĩo ndĩrĩ waigua ũguo wa manyara kĩarĩki kĩmwe gĩatukĩrĩirie ndũ ndutura karimũ ta njĩra nĩ kuga atĩa kĩarĩki nĩ ndĩragĩciria nĩ ndĩramenya nĩ mũtĩ ũngĩ ũkoragwo hoĩ ĩrwo nĩ wa kariũki wa kariũki Eh, ta thimũrĩra thimũ ĩyo ngĩmĩmenye nĩ ũĩ mwarĩki mũtĩ wetagwo mwarĩki ĩni ũciaraga mbarĩki ĩĩ nĩ ũĩ ndutura Ĩni, kĩnyoni kĩrĩa kĩega kĩrĩithagio mĩciĩ. O na nĩkĩo gathiragia ndutura kagabwa- Gaka kagoka o haha. kahoreri Oh, ehe. Ĩ, ndutura ĩrĩaga mbarĩki ehe. Ũrĩ wamenya ũguo Aca. irio cia ndutura rĩrĩa ĩrĩte kaigua rĩrĩte thigũkũ wega rĩ Eh. nĩ mbarĩki Mbarĩki. Mhm. rĩu ndutura ĩkorwo ĩtarĩ njũgĩ rĩ Mm. ithiaga gwetha gĩa kũrĩa Ĩĩ. o mũtĩ-inĩ wa mbarĩki ũmwe Ĩĩ. ĩkĩarĩki o kĩmwe o kĩmwe ĩngĩgakinya ho Ĩĩ. ĩkore mbarĩki nĩ ciathirire mũtĩ-inĩ ũcio rĩ Ehe. ndĩakĩrarĩra Ĩĩ. nĩ ũndũ wa kũrita Ĩĩ. tondũ ko yuma mba- eh, ndutura njũgĩ rĩ Ĩĩ. ĩngĩonire kĩarĩki gĩkĩ nĩ gĩathirire mbarĩki

nono ũcio ũkamwĩre nyambie kũhinga ĩ. ndathiĩ interview ndathiĩ interview Ĩĩ. ĩ kana kĩheane wakibikiuthi ũngĩ Ĩĩ. no nĩ- niĩ nĩ njũĩ nĩ angĩoirwo tondũ ona arĩa moirwo rĩ Ĩĩ. karĩa matihĩtũkĩte take tihatũkĩte take rĩu ũcio Aca. Ũkĩte take. ũcio rĩ ona akĩaga wĩra ũcio wa thirikari rĩ Ĩĩ. rĩu arĩo nĩ kwaga kũmenya Ĩĩ. ũrĩa gĩkũyũ atũrĩte erĩte ciana ciake Ĩĩ. atĩ kĩarĩki kĩmwe Ĩĩ. gĩatukĩrĩirie ndutura karimũ Atĩ kĩarĩki kĩmwe. Gĩatukĩrĩirie. Ndutura. Karimũ. Karimũ. Tondũ ndutura Karimũ yathire gwetha gĩa kũrĩa o kĩarĩki-inĩ o kĩmwe. O kĩmwe. Ĩkĩrigwo nĩ kũrĩ ciarĩki ingĩ nyingĩ. Ĩĩ. Ĩngĩthiĩ nayo yone gĩa kũrĩa. Ĩrũga, Ĩĩ. ĩrũge haha. Ĩrũge harĩa. Ĩthiĩ kĩarĩki-inĩ kĩngĩ harĩa. Ĩĩ. Yahota kwaya gũkora mbarĩki. Ĩni.